To, ti yɛn tuhi la tin sa zani luɣi shɛli polo. N sa yɛla yaha I was very disappointed in Tell and the reason being that ni sa lihi ma di ŋmani la Tell mini the boy Junior zaaha bɛ zaa mali la mind yindi so ka Tell bol o na ni o ti so ŋɔ ka bɛ propagate bɛ mali mind shɛli maa because dini n-nyɛ din sani ti mini the boy Junior ti nangbankpeeni di yɛn ti di bɛn mali nangbankpeeni the boy Junior yi di ku ʒiya ni Naawuni kani A gbaaya. To amaa a yi ʒiya ni Naawuni beni, ka bi bɔhi ni ŋuni n-nyɛ ŋuni ka a ni the source, ka bɔhi ni ŋuni ka a yɛli ni omnipotent, o mini, how do you prove the source? To ti bɔrila Dubois Jina ni o yina n-ti prove o ni believe o Naawuni so ni o beni maa, o yimina n-ti prove the existence of lala Naawuni maa, ti ni tooi prove kam o ni bɔra. So a ʒili so ka o yɛli ni o believe la in Naawuni. Believe n bala maa, o ka proof shɛli that Naawuni beni ho ka no believe in Naawuni. Ka a bɔhiri o yɛtɔɣa n ti bohi o ni o puhiri jiŋli ka o ni ni o puhiri o ka ka You see bɛ ni yɛli ni so is a body of confusion la, the boy junior is a body of confusion and ka tell gba mi ni o musulisi ni bi zani dede maa zuɣu ka o sa zaɣisi ni o bohi bɔhisi bee ka o zaɣisi ni o bohi bɔhisi based on that. A yɛli ni adiini kani ka yi pa yɛra ka di ŋmanila whether a puhiri jiŋli bee a bi puhira. You are a body of confusion, like you are confused about your own identity. A ku ʒiya ni chɛfuri n-nya, ʒiya ni chɛfuri n-nya, a ʒiya ni atheist n-nya, a ʒiya, like whatever you choose, mm, a ku ʒiya ni dini n-nya, nyin ʒiya ni dini n-nya. So, dibu o dii ni a yɛri ti ka di ŋmanila a na bi lan mila a zaashee. Tɛli bɔha luɣ shɛli polo ka a yɛli ni a suhira. Agbaaya, ŋun ka a suhira? Yɔnasan bɔh a suhiri bɔra, ka chaŋ tooni ha n-ti a ni ŋun suhira ni barimaaŋa m-bala, ni a suhiri Naawuni ni barimaaŋa m-bala, ni bikɔs ni Naawuni ku tooi taai hal pɛn bee adiini ku tooi taai hal pin gba n so ka a suhira. Bet previously ka yɛli ti ni a suhira, ti hal ka a wum din niŋ maa zaa ha, ka kɔŋ ni a buhi a, kaman a di yɛli ti ni a suhira. Dibɔjina, a ni chirigiri puhiri a diŋ shɛli maa mini bimbɔ jiŋli ka a puhiri ma? So sometimes how to tackle Dibɔjina is even more confusing because o kpuɣi yɛtɔɣɔ ka stand point o yihi gari kpe n yihi gari kpe n yihi gari kpe. O ku gabi gabi o maŋ hali n ti chaŋ ni biraku ʒimi ni suhu ʒiya ni ka Larabawa nim kana n ti invade ba ni ka nya adiini so su ba. Ka n bɔhira Dibɔjina yim na ti yɛli ti Larabawa ŋuni n na mi n invade Ghana yuundi ni ka nya adiini su ŋuni? Ti zaa ha nyɛla Dagbamba bi yɛri ti ni a zaŋ jina yɛtɔɣa Larabanim n daa gbaag o zabili ka zaŋ adiini ti o. Ehe! A yi kana ti lihi African countries ti pam daadiini through trade ka ti nyɛli, kɔhimma ni damma ni ka ti pam nyɛ musulinsi daadiini. Ka invasion yɛtɔɣa n-nyɛ li. Invasion din pun niŋdila dunia piligu ka bɛ gbahiri daba, hal Dagbamb daa gbahirila daba. Dagbamb mi ni daa gbahiri daba maa bɔɣu bi daa niŋdi ba. adiini dini ka bɛ mi gba daa mali wuhiri ba. So nyiŋkɔrisi n-deei nyɛmi. Daba gbahibu as at then maa, it was a cultural issue, ka religious issue n-daa nyɛ li. Dagbaŋ mi daa gbahirila balli kaman m mi ŋunkam daa mali yaa dunia piligu maa ha o daa gbahirila daba, ka religious issue n-daa nyɛ li. A gba a ya, later on ka adiininim yɛtɔɣa ti kana. Dibɔi Junior ni ŋmari ʒiri ni o karimmi ka ʒi binshɛɣu maa, o di niŋ research viɛnyɛliŋga, o naan baŋ ni adiini be Abyssinia, Ethiopia, viɛnyɛliŋga pam. Christianity bela nimaani ka Muslimsi daa diini be nimaani. Bɔhi maa maŋa ŋɔ daa invade ba. A yi niŋ history bɛ ni yɛli a ni they are one of the people bɛ ni bi colonize. So bɔhi maa maŋa wula ka di kana ka a diini ti be nimaani? So bi invade ba, so mi bi colonize ba. Wula ka di kana ka a diini ti be ni? A na bela o nyɛvili ni ka yi ka o nyaandoliba ka bɛ yi Saudi n-zo n-kuli nti be Ethiopia. Bɛ daa invade mi maa hali ban daa lee zaŋla bɛ nyɛvili n-zona ŋɔ. A gbaaya, Anabi na bela o nyɛvilli ka tɔbbihi yiri Abyssinia n-chani ti sɔŋdi ba Larabaannima ka bɛ ŋmɛri tɔbu. Ka a ni yi tɔ, Abyssinians maa ka Africans n-daa nyɛ ba. So ŋuna invade bi mi ka bɛ mali adiini maa. You see? So a kana ni a ti gabi ti. You understand? Shee ti gabiga. O gabina hali nti yɛri racism yɛltɔɣa. Larabaannim je blacks yɛlli, Nyin gbiboy junior, a mi? Amaŋmaŋa, a mi the kind of racism an face-ra in Italy, how does that got to do with religion? You understand? So a ti yɛli ni Larabaanima ka bɛ je gbansabila yɛlli, yɛli maa maŋ Naawuni zuɣu. A ni be Italy, bɛ bɔri gbansabila yɛlli. So n yɛri a la yɛtɔɣ shɛli, Ti ni m-prefer yiya ni ti doli Anabi Muhammad ka di nyɛla ʒiri ka o ŋmati, than ni so naagi bisiko ka bi paasi ka chaŋ by road, ka ti kuna n-ti lihi ka di ŋmani Dagbaŋ zaaha ni ŋun ni chaŋ by road maa o nini neemi ka o kuna ni o ti yihi ti nini neesim ni. You get the thing? We prefer ni ti doli Anabi ni baŋdi shɛba ban gari maa zaa ha ka bɛ ŋmati ʒiri then ni ti doli nyini ŋun ʒi binshɛɣu ka a leadi ti chaŋ ti luhi luɣ'shɛli polo. Luɣ'shɛli polo a yɛliya tɔɣu hali n tiɛ ni ti gbubi ti daadiini ni ti yi ti paagi ka di beni ti bi kɔhi lu. A yɛtɔɣa puuni a yɛli yɛli ni hali n tiɛ ni nyini ni yɛri yɛtɔɣa shɛli ŋɔ ni Thomas Sankara nima, Kwame Nkrumah nima, Ba nima ni din nima ni bi daa pun yɛli yɛli a ni kaai ni ninvuɣ'shɛba maa pam bɛ pam daa mali la adiini. di bi ʒimi ni musulin nim n-nyɛ ba bɛ pam daa malila adiini hali a chaŋ Ethiopia bini ŋɔ Henry Selassie nima bɛ zaa daa malila adiini a ni kali Bob Marley shɛba maa zaa Bob Marley daa malila adiini bɛ mi ni Rastafarian talima adiini m-bala you understand so there is a reason why we have to defend our religion or our faith ninsala what you believe in dini n nya so a yɛcha so destroy what you believe in nyini ka o destroy maa so mi yɛn destroy li gba di tɔya ni o nyɛ baŋda gimsimsi ni di nyɛ zuɣu tiŋlan so n yina ni o ti destroy li and din mi zaaha din mi zaaha n yɛn kamina n ti conclude n tam yɛtɔɣa shɛli zuɣu ka a fam nya mani bɛ di zaaha ti di alifa nim ŋɔ ka Naawuni so yɛn bɔhi ti ti biɛɣu ni Kiyaama. You people are ready to defend your sect, yi ni kpa association shɛŋa ni yi ni kpa a eh sect shɛŋa yi defendiri li mi to the last point ka chɛ adiini ka di niŋdi wahala eh ka ban bi chaŋ shikuru bee ban bi karim karim ban ku ʒi binshɛɣu biɛhigu ni ka ban yi pa kana n yi by road kana n ti yɛn ni ban yɛn neei la niriba nina Ki cheli ka defender li sect nima in association nima bi ku yel yetɔɣa bihi ki nyo mic nima n kpe n ti tu ninkura ka ʒiya that's what you people are doing ka kpalim laa sect nim ŋɔ ni ka niriba mali adiini maa n kpalim niŋdi wahala ki kilimiri baŋsim ka bi you don't defend the religion in any form yi ti tom yina gba so yi tom bɔhi bɔhili yi yɛn yiɣisila yi suhi n yihiri halli bee m mali laa niri maa tura yi ku maagi yi maŋa n wuhi niriba baŋsim. You understand? Kama ti suhala ni sa niŋ video shɛli in ISL ni sa tima ban laɣindi jiŋa puhira bɛ pam sa malila problem with it. M mi bɛ kana kpe ni n-ti yɛl a ni a laɣindi a jiŋli puhiri bee a bi laɣindi puhira n-ka problem with it. N laɣindila jiŋa puhiri sometimes. Pam domin bɛ jiŋa laɣim puhi zuɣu bɛ sa ka man ti yɛn ni niŋ ni ni ti aya shɛli maa ni glorification ka di yɛra, glorification and praises yɛtɔɣa ka di yɛra ni di bi yɛri jiŋli yɛtɔɣa. Ka n yɛn bɔha You are free to defend a sect in niŋdi binyɛri shɛŋa zaha. Ka n yɛn bɔha, glorification di malila time, specific times in religion. Zikiri balibu kam Naawuni bi ti ti li specific time. Hal zikiri ka Naawuni yoogi halli ka a ni tooi paai daamiliya paɣa zuɣu ka i niŋdi sunna ka zikiri be a noli ni. Agbaya. Zikiri ka specific time. So Naawuni yi ti yɛla glorification ka ta specific time ni a niŋmi ŋ-ŋɔ n-niŋ ŋ-ŋɔ n-niŋ ŋ-ŋɔ ka ta jiŋli kɔŋko ka Naawuni ti ti times ka yɛli ti ni time maa paarimi ka yaɣira. So a kana ti yɛrima ni zikiri yɛtɔɣa ka Naawuni yɛrima. Naawuni ti tila time for zikiri. Zikiri malila time bɔhi maa maŋ lala. So a ni tooi nya a fa alright. ka karim a mali baŋsim. Bɛn a ni yɛri ti ni ninvuɣ shɛb maa mali a zuɣu ka Kur'an bɔhiri ti gba ni a fali a ta'akiluun maa, a ni yɛri ti ninvuɣ shɛb maa ti gba malila haŋkali. To tinim pam nyari karim gari yi ban claimi so call ni karim mi maa ni. You understand? So defend your sect, laɣim maa jiŋa puhira bɛ yɛla bɛ di ka a ti force ti ni a yɛli ti ni ka dama Jiŋ anu ka a li Kur'aani ni, Naawuni yɛlila diba ata ka o ko yɛtɔɣa, bimbo ti ni mom on? O ni yɛli diba ata ka o yɛtɔɣa maa, bɔya zuɣu ka a puhiri jiŋ anu? You get the thing? The boy Junior Challenge maa pala jiŋ atayim nim yɛtɔɣa. O yɛrila jiŋ anu ni ka a di n ni shɛm. So a mi ni laɣim di a jiŋ shɛŋa puhiri maa, yɛli jiŋ anu ka a puhiri maa. So a yi niŋ against jiŋ atayim ni puhi diba anu la, bɔ zuɣu ka a puhiri jiŋ anu maa mi? maybe a yɛli ni jiŋ anu yuya n kana Kur'an ni so bozuɣu ka a puhiri ee jiŋ ata yuya n kana Kur'an ni bozuɣu ka a puhiri jiŋ anu so man bɔhimbu puuni binshɛɣu kam a ni niŋdi jiŋli ni glorification n nyɛli a ni niŋ Allahu Akbar maa di gbunni what are you doing it for eh Subhana Rabbiya bimbonima maa a ni tahiri binyɛri shɛŋa maa na zaa na are you not glorifying Allah so why why why ya polo ka yi zaŋ yi hankali

ka chɛ adiinima n-jɛli bɛ nuu. N, A Jibɔɣu Jiina daa lan yɛli luɣ shɛli polo ni ni ka ti yina ti zabiri Naawuni zuɣu, So na ʒini zabi Naawuni zuɣu, so kpi n-fila ka a di ma. So na ʒini zabi Naawuni zuɣu. A yɛli ni ti difɛndi Annabi, ninsal n-nyɛ o, ti ni difɛnd o, tɔ amaa ti na ʒini difɛndi Naawuni. You understand? Annabi ŋɔ ŋɔ a ninsal n-nyɛ o. ti ni tooi defend o a gba a bɛ ti bi defendiri Naawuni zuɣu kpini fiila ka a daa lan di maa let's put that one aside bɛn yɛn ni yɛri binshɛɣu ŋɔ nyɛmi yɛtɔɣa nim ŋɔ shɛŋa bɛni at the end of the day n yɛn yihila n nuu ka chɛli domin ka a fa nyɛma bɛ yɛn ni yɛri yɛtɔɣa shɛli ŋɔ nyɛmi ni sa yɛli li na n sa nyɛla Muslim munafikinim pam ni yi polo comment section ka n ku take note yi bi chɛ yi sect tali ni munafiki tali shɛli yi mali maa ni adiini shɛli yi ni yɛli ni yi nyɛla musulinima ka pa musulinnim maa, ya biɛɣukam zochwimanim kaman Dibɔi Jinianima bani yɛn yina nti toori taŋkpaɣu n-niŋdi niriba nina ni ka yi ti lihi Annabi ni daa yɛli ni yi guali umma shɛli la ka yi lihi ka bi lan kali tab paagi. Salamu alaikum warahmatullah.